Omere, ing'e niya, nitie gimoro, ibi, ibi isewinjo ni jachien nitie. Jachien nitiere ba. In gadieri An gadier ni jachien. jachien nitie. Mm. Koro ing'e niya, jochiende giwachoga, iwachoga ni a, ma ng'ato akiech kogik otieno, jachien chandi, Giwuotho. giwuotho, gitimore nade, Gilawore. giang'o, gilawore, kiang'o. in gi riekoni gi experience ya misedongo kata ka jachien chandi in koro wacho weche kor ka kori Koro mondo ka an an, okane koro nyisi. ka an, an, ka jachien an awuon. chandi Mm. mondo koro jachien we chandi kata kinindo kata wedeni moko welo moko odu ni jachien obiro Mm. Ere kaka inyalo geng'o jachien mondo kik jachien chandi mondo kik idhi manji gi jalemo misomo moko miwachogi? An ni dawa nonyisa ni ka jachien chandi hmm. idhi bedo gi choka nguro. Choka nguro. Choka nguro iwuotho ofukuni. Kata inyalo kata inyalo loko lawa taro. Inyalo loko lawa taro. Kata kata kapo ni nyawo wakadho. To ni ta ni ta liel. Ta ni minego titimo nade? Iwuotho choka nguro. Mano no ayeyo gima inene wacheno. Mm. Nonyisa ka niya. Mm. Nkopo chiegi sianda ne dongo excess. Yeah. Sianda ne dongo to kidwa no tim slimi. Mm. Inyalo. Ami ma ina bana. Awi, awi.
Kasi ne dongo to ke tim slimi. Sianda ne dongo koro. Ok idwa ni odhi ogo tisi manama mang'eny mabiro miyo chiemo mang'eny. Eh. Ibedo gi choka nguro ofugo. Ibedo gi choka nguro eh. kata inyalo rwako Plata, kata mopete sana sana opete, opete kirwaka tala. Ah, mano tire.
Mano mano mano koro Dhako dende dok adoka mana ka ma do- de- dende rom gi mari. Mano irwako mare koso mari? Ah mari.
Oh. Eh, Peta peta ng'ama ja di tongere ya bas. Koro an ing'e ni aseneno gik mang'eny. Mm. An aseneno gik mang'eny ma gik maseneno e pinyni. Yeah. Omera aseneno. Hmm? Mm. Aseneno. An aseneno nyaka nyako madhi ka tedo maonge dichwo. Koro an onge gima pok aneno. Hey. Kwa kisa duma onge dichuo. Nyako madhi kase duma onge dichuo. Wa wa wa wa. Koro. Mm. Nonyisa ni ka jachien sandi gotieno gotieno gotieno magi wuothe gotieno jachien ng'eni wuotho du penjo kamoro go ni he moro go he moro ywak apaka mm. kendo gin gi mbi mager gin gi mbi mager kendo wacho niya mm. Jaichien wuotho dugu mokwongo. En gi tunge.
En gi tunge. To gik moko moting'e lwete magala magala gala. Magi magi bago ji gotieno. Eh, koro nonyisa niya, hmm. ka jaichien chandi. Yeah. Ing'e lonyruok duk. Ang'e maber. Donge idogolo mana mana mirwako. Duk.
Tirith. Sirith. Idongi suit. Idongi suit mane Jehova Nyasaye ochweyiwa.
Pien dendi. Pien dendi. Mm, kaka nonyuoli cha. Imanyo ineno ogudu moko manyo jaji orwako mag Merry Christmas. Bag moko makwar ma nigi tunge gi moko ma biro ni. Mm. Imanyo ke jachien awinjo ni nigi tunge. Imanyo kasa neno. oro jachien kobiro mule ng'eno biro yudo kigalagala koro jachien komuli kama momulo momulo mobiro e katikati kanyo to weni nachiel kuomgi waje eh nyawadwa ni kawuono kodhi tich ool. Apa isa mulo kinya luor, koso kunya buogo. Iluor nade to Iluore nade tigeng'o jachien gi jachien. Ere kaka idwa luoro jachien tidwa geng'o jachien mondo kik jachien iri mm, bang'. Ok iluor. Mondo kik jachien sandi. Mm, ok iluor. Komuli mondo ka duk. Mm. To jachien wacho gi chunye niya. Eh ma kara achiel kuomwa wa wa wa. Wa wa wa go endi. To kin jachien gi jajuok ere miluor ahinya? Jachien. Jachien.
Jachien ema luoro. Wow, wow, wow. An to aluoro gi te. Jachien ema. Lakini kore imiya yath. Kapo ni mane yath. Kopo jachien chandi. Mm. En en aduk no. Ina ni adu.
Koro milome minyalo wene jopiny mogik Mm. mondo ging'e kaka igero jachien. Ing'e ni milome ni wadwa nodhi kuonde mabor. Ero kamano.
Eh, mondo- Nikwera munga jwa kamora mora ma untie. Eh. Kawuono ayudo yath. Yawa to jachien osebedo ka thaga. Eh. Waywa moro dagi waywa moro ma nonyuolo kwarwa. Mm. Osebedo ka chien wa seriously. To osebedo ka osebedo gi paro mang'eny kaka nyalo dhime. Mm. Kawuono ayudo ayudo kaka nyalo dhi ime mm. en wach mar lonyruok dukno mm. kata pok achiemo dong mm. e koro abro lonyora ga duk kapo ni wamo mm. nobiro ni alonyora duk tamanyo lep uh, christmas la mm. ogudu mar christmas cha mm. to gi tung tunge man gi tunge apa ni tung tung diel nyalo ko not diel tung diang nyalo konya a tung diel tung diang boyo ikaka tung diel ba oro mane milobo manyiso jopiny jachien gi chandi kaje chino chandi timanyo so abiro kano u namba ne kama imanyago mondo wadhiru jachien kanyakla ero uru kamano